atĩ nyũmba ya mũmbi ndĩ na kĩeha tondũ waiga nyenjo gĩthũngũ ĩni rĩu rĩ mũkĩrĩ o kuo andũ a nyũmba ya mũmbi ĩ rĩu rĩ nĩ tũkwenda gũkĩaragia rĩmwe to haro hĩndĩ ciothe Rĩu nĩ ta rĩu ndĩraigua andũ aingĩ makiuga ĩhĩ, thirikari nĩ yathũkirie maũndũ, ithuothe nĩ twaharire, gũtirĩ mũndũ ũtigĩtie kanyamũ, mũndũ wa Ngina atwĩrire kumĩra kumĩra agĩcoka akĩriganĩrwo nĩ ithuĩ. No rĩu rĩ, nĩ ngwenda kũmũhe ũhoro, ndĩmwĩre maita maingĩ rĩ, mũciĩ wĩ nyama wĩragwo ndũrĩ ngũ. Nĩ wanyita? na maita maingĩ ĩinagwo yarĩ iria yakua. Atĩ ĩinagwo yarĩ iria yeka atĩa? Yakua. Niĩ nĩ ngwenda mũthiĩ mũthome history, mũthome ũhoro wa mabũrũri ta ma Europe, wone commitment ĩrĩa andũ acio manakorwo nayo na sacrifice nĩgetha mabũrũri mao makinye kũu marĩ. Ta rĩu ũngĩthiĩ kũndũ ta Italy na Spain, ũkoraga tax, tax yaku ĩkoragwo ĩ kĩndũ fifty percent na gũtirĩ mũndũ ũtarĩhaga tax. Nao nĩkĩo ũgũkora bara ciao nĩ njega na mathibitarĩ mothe na kĩndũ gĩothe ũrenda, social service, gũtirĩ kĩndũ gũtarĩ. No rĩu gũkũ ũrakora mũndũ ena mba ithano, ena mbucĩrĩ kenda, you know, nĩ ararehe mĩrigo kuma China, na mũndũ ũcio gũtirĩ ona ndururu ararĩha ya taxes. Na mũndũ ũcio nĩwe wa mbere kuga ĩhĩ ũrĩa thirikari ĩthũkĩtie maũndũ, rĩrĩa thirikari yathiĩ kũrũgama yauga ĩhĩ ĩ, tondũ rĩu inyuĩ andũ aya nĩ mũingĩhire mũno, na inyuĩ othe nĩ mũrenda gũikara maica ta ma rũraya rĩ, no mũhaka o mũndũ wothe gũkorwo na ga sacrifice, no mũhaka mũndũ wothe arĩhe taxes, nĩ wanyita? No mũhaka tũ ban indo imwe, ta rĩu niĩ nĩ ngĩraga indo China, na ndikenaga kwaria ma atĩ gũtuĩka ona diaper rĩ, diaper ciothe rĩ, twagĩra China, na nĩ indo ũngĩthondekeire gũkũ. na wandĩke andũ wĩra okorwo nĩ indo ta toothpick nginya tũhiũ nginya handũ cia tũhiũ mandirigũ kũhitha nginya ciondo thikũ ici tũraciruta China atĩrĩrĩ mũtumia ũrĩa wĩ kũrĩa mũrang'a ũĩ gũtuma ciondo rĩ eh, na magoto mekuo rĩ na ndigi ciĩkuo rĩ tũrarega gũthiĩ kũmũhe hinya nĩkĩ we, we mũgĩ mũno we gĩtonga gĩkĩ ũratinda ũkĩnegena rĩ ũrarega gũthiĩ kũhingũra factory yaku nĩkĩ uge ĩhĩ niĩ nĩ ngwandĩka imwe na ngiri ĩmwe no gũtingĩtuĩka atĩrĩrĩ we nĩ wetĩkĩrio ũkĩrehe container iria ũkũrehe na woraga mawĩra eh, ngiri nyingĩ mũno in short ũrĩa ndĩrenda kuga nĩ atĩrĩrĩ nĩ tũkwenda tũtĩki bũrũri ũyũ serious tondũ bũrũri ũyũ nĩ witũ ithuothe na kwaria ma nĩ hinya mũno andũ mirioni bote rĩ, othe kũmatua itonga o rĩmwe. No mũhaka gũgakorwo na mikakati. No mũhaka mũgakorwo na maũndũ mũreciria long term. No mũhaka mũkanjia kambuni, kambuni rĩngĩ mwanjia ũmũthĩ rĩ, ũkamenya ona okorwo ĩgathondeka baita thutha wa mĩaka ikũmi rĩ, nayo ĩgũthondeka baita mĩaka ĩngĩ magana mana. ũrĩa wonaga kambuni ta Barclays wĩragwo cianjĩrĩirie hakuhĩ mĩaka magana merĩ mathiru nĩwanyita no gũkũ Kenya we rĩ we ũrenda kwanjia kambuni wĩ ika okorwo nĩ supermarket ũrenda wambie wĩ ika ndirakiuga atĩ nĩ ũru Maguna gũgĩkorwo ena supermarket no no mũhaka mwanjie gwĩciria wanjia supermarket ĩyo tondũ nĩwe wĩna kĩheo kĩu rĩ ĩta andũ angĩ ũmenderie shares nĩgetha mũkanyitana nĩwanyita no gũtingĩtuĩka ũyũ rĩ ũyũ ararera tũgũkũ twake igana rĩmwe wika thoko-inĩ rĩ agathiĩ akagũthwo mũtwe wika nĩwanyita okorwo nĩ iria rĩ nĩmuonire tarĩu andũ a gĩthũngũri manyitanire na gĩthũngũri rĩu kambuni ĩyo ĩkĩneneha mũno na nĩyandĩkĩte imwana nyingĩ mũno tondũ nĩ ya community ũrĩa ndĩrageria kũmwĩra nĩ atĩrĩrĩ. mwĩ ta community no mũhaka mwanjie gwĩka maũndũ mwĩ hamwe. Mũtingĩtuĩka hĩndĩ ĩrĩa tu mũrĩcemanagia no rĩrĩa mũreciria kũhũra mũnene wa bũrũri. Na mũndũ ũyũ rĩ, wĩra wake nĩ arutĩte niĩ kwaria ma nĩguo ingĩmwĩra. Ta rĩu Uhuru nĩ ahotete kũmũhingũrĩra mabũrũri hakuhĩ igana rĩa twendi wĩ mũndũ wa Kenya. nĩ ũgũthiĩ kuo na ũrute biacara na njĩra nguhĩ mũno. Rĩu koguo tũrĩ Agĩkũyũ rĩ, nĩguo tũkwenda tũcamanie tũkeyũria atĩrĩrĩ, nĩ biacara irĩkũ tũgũthiĩ kũruta na bũrũri ta rĩu ũguo Russia marakĩrĩ kuo rĩ, nĩ atĩa tũngĩka nao, nĩ atĩa tũngĩka na Mauritius. Ũguo kũratuĩka wĩ Mũkenya no ũthiĩ ũhingũre mũkawa rĩ, no ũthiĩ ũhingũre. Yani rĩu ithuĩ Agĩkũyũ rĩ, tũtingĩtuĩka o hĩndĩ ciothe nĩ gũtinda tũkĩnegena tũgĩkenagio rĩu atĩ nĩ ma bypass na kĩ, na ona barabara iria ciĩkuo mũtirahũthĩra. ta rĩu mũthenya ũngĩ tũrarĩ na gũkũ ũthaya na kwaria ma nĩ tũrorũrire barabara icio ciothe na gũtirĩ handũ tũronire karima ona kamwe nĩwanyita na kwĩna mĩgũnda mĩnene mũno kwĩna mĩtĩ kwĩna kĩ nĩ twagĩrĩirwo mũgathiĩ mũkanyitana mũrĩ andũ akũ mũkeyũria atĩrĩrĩ nĩ kambuni cia kĩ tũkũhingũra gũkũ tondũ bara rĩu ciĩkuo rĩ mm, no tũhote gũkũria indo cia raithi gũkũ na nĩ igũkinya nairobi na nĩ igwĩka atĩa no maũndũ maya niĩ rĩ idea yakwa ũrĩa ndĩrakwĩra nĩ atĩrĩrĩ tiga kũmĩka wĩika tiga gwĩciria wĩika mwĩciria nĩ ta community ũrĩa wonaga mũndũ ta agakan agakan ti atĩ nĩ mũndũ ũmwe agakan is a community nĩ community yo hĩndĩ makanyitana magacokanĩrĩria resources makauga maũndũ maya na maya rĩ nĩmo tũkũnyitana twĩke twĩ ta community koguo okorwo na nĩ mbeca marakomba rĩ marakomba me hamwe nĩ wanyita okorwo nĩ macukuru ũrakora nĩ mathire mambia macukuru nĩ mambirie mamĩkawa mena ngathĩti Ũrĩa ndĩrakwĩra nĩ atĩrĩrĩ, mũngĩnyitana mwĩ hamwe-rĩ, kĩndũ kĩrĩa ũkwendagia nĩ wa, nĩ wamba wagĩa market yakĩo. Nĩwanyita? Ũkoraga Agakani ta rĩu e banking -inĩ, e maũndũ ma cukuru, ena ma university, ena mabengi, kuoguo-rĩ, wĩ memba wa ngurubu ĩyo ya community ĩyo-rĩ, hatirĩ hĩndĩ ũkahũta. Ta rĩu reke niĩ ndĩmwĩre, kĩndũ kĩmwe gĩgũkorwo na mbeca mũno gũkũ Kenya nĩ stock market. kana ũkũgũra shares kana mũkũnyitana mũgũre bond. Ta rĩu nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo bond ya thirikari na nĩ ĩgũgĩkorwo ĩgĩ- ĩkĩheana interest nene mũno. Mũkanyitana mwĩ andũ ta igana rĩmwe, o mweri mũkaiga nĩ mũrĩgũraga bond, o mũndũ akaruta ciringi ngiri ithano. Mũngĩkorwo mũrĩ andũ igana rĩmwe rĩ, nĩ kuga- nĩ kuonania mũrĩgũraga bond ya ngiri magana matano. Bond ĩyo ya ngiri magana matano rĩ, nĩ mũgũthiĩ mũka negotiate kũrĩa

tũteng'eranie na ũtonga no ũtonga ndũngĩwona wĩ ika nĩwanyita koguo rĩ ona baibũ ĩkwĩrĩte atĩrĩrĩ we rũrũ yaku nĩ gũka gũkũ wone njĩra iria ũkũhingũra nĩgetha ũgatigĩra ũtonga waku nginya njiaro na njiaro nĩwanyita no to to kũhũna tu nda yaku na mũtikamake sacrifice ona jesu nĩ sacrificire nĩwanyita ona mau mau nĩ sacrificire kĩrũĩra bũrũri koguo inyuĩ mũtingĩtuĩka inyuĩ no inyuĩ tu mũkire kũrĩa matunda na ona maita maingĩ nĩ kwĩragwo mũrĩmi tiwe mũrĩi

tondå inyuä gä kå yå nä mwagä ire arrogance mũno gũtirĩ mũndũ ũrenda gũthikĩrĩria ũrĩa ũngĩ gũtirĩ mũndũ ũrenda gũtarwo na nĩkĩo ũrakorwo na maprofesa manyu rĩ mũndũ athoma gũkũ atuĩka ndagĩtarĩ atuĩka profesa no tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩmũthikĩrĩria rĩ mũndũ ũcio agakua ngoro ũkamũkora athiĩ rũraya kwandĩkwo wĩra wa kũhataga no korwo nĩ mũnyitanire na mwathikanĩrĩria rĩ na watiga gwĩciria ũhoro wa nda cianyu rĩ ũrĩa igũtunguha rĩ mwĩcirie ũhoro wa community mwawĩkĩra haha rĩ bũrũri ũgatonga. Kwoguo this thing calls for sacrifice na mũtige kũingĩrĩra mũtongoria mũtongoria njĩra yake nĩ kũmũthondekera bara nĩwanyita nĩ kũmũtuĩrĩra njĩra nĩ kũmũtuĩra njĩra na kũmũthondekera njĩra eh? ti kũmwĩkĩra mbeca mĩhuko-inĩ na inyuĩ ngai nĩ amũhete ũgĩ na inyuĩ mwĩ bũrũri admired thĩ ng'ima Nĩwanyita? Kuma Mũchina nginya Mũisiraeli nginya Mũamerica, gũtirĩ mũndũ ũtambũrĩtwo ta mũndũ wa Central Province. Kwoguo tigani kuona haha hakuhĩ mũno ta nyoni. Nĩwanyita? Ũtuĩkaga o na, ta rĩu ũngĩhinga ritho rĩmwe rĩaku ũguo, nĩũkuona iniũrũ rĩaku. No maita, andũ aingĩ o na nĩmeragwo matirĩ mona iniũrũ rĩao. Kwoguo ũrĩa ndĩrakwĩra nĩ atĩrĩrĩ, ta hoya ũgĩ ta Solomoni, ũhingũke maitho na ũmenye bũrũri ũyũ nĩ waku. Na ũtonga ũrĩa wothe wĩ mbere yaku nĩ mũnene gũkĩra o na meciria maku ũrĩa mangĩciria, nĩ mũnene gũkĩra mũthanga wa iria-inĩ. No mwambe mũhe mũnene wa bũrũri gĩtĩo na mũmũthikĩrĩrie na mũnyitane inyuĩ Agĩkũyũ na mũkorwo mũrĩ andũ mena vision. You are greater than Europe. Cheers. This is John Motivator Ndung'u. My number is 0722-733-882. Tindiani wega. Kĩrorũma nyambo. Cheers.